Salowmaleýkim hormatly watandaşlar! Görşüňiz ýaly bu gün aýyň birinji iýuny. Bütindünýä çagalar goraýyş güni. Ýagny bu günde oturyp pikirlensek, bütindünýä statistikasyna seretsek, çaga ölümi barada maglumata seretsek Türkmenistan bir ýüz elli bäşinji orunda dur. Edil bir hatarda Günorta Afrikada guraklyk, açlyk, Görgülerini çekip oturan döwletler bilen bir hatarda, döwlet propagandasyna seretsek, Türkmenistan Garaşsyz, Bitarap, gaz zapasy boýunça dördünji ýerde duran Türkmenistan döwlet üçin utanç dälmi? Çaga ölümi, smertnost statistikasy boýunça bir ýüz elli bäşinji ýerde durus. Söz azatlygy, erkin metbugat boýunça ýüz ýetmiş sekizinji ýerde durus. Utanç dälmi Türkmenistan döwlet? Hormatly halkymyz, dymyp otursak bu statistikadan has yzky hatarlara-da geçeris. Häzirki wagtda Türkmenistan raýatlary müňlerçe daşary ýurtlara çykyp, öz çagalaryndan aýry düşmäne mejbur boldular. Pikirlenip göreliň, içi gysandan, jany gysandan daşary ýurda çyklaryn? Ýok, çagamdan aýra bolsam-da, uzakda bolsam-da, çagamyň doklygyna, hiç bir zada zar bolmajagyna göz ýetirmek üçin halkymyz daşary ýurda çykdy. Muňa kim günäkär? Elbetde, öz boýnuna öz boýnuna alan funksiýasyny, jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilmeýän Türkmenistan hökümeti günäkär. Näme üçin hemme zat wzýatka, para öwrüldi? Mysal üçin, çagany çagalar bagyna ýerleşdirjek bolsaň, hökmany suratda ýa tanyş tapmaly, ýa tölegini tölemeli. Edil mekdebem şonuň ýaly, o başga ulgamlarda-da şonuň ýaly. Indi gaýdyp geleliň çaga ölümi meselesinde. Näme üçin Türkmenistanda şoň ýaly çaga kän ölýärkä? Sebäbi ýene gelip Türkmenistanda möwç alan korrupsiýa dolanyp gelýäris. Sebäbi medisina okuwynda okaýan talyplar puluň hasabyna gutarýar. Praktika doly geçmeýärler. Bu günki günem şonuň netijesinde bir ýüz elli bäşinji orunda bolup, şo zatlaryň netijesini, hasylyny görüp otyrys. Türkmenistanda möwç alan korrupsiýanyň netijesidir şo zatlar, oýlanyp, pikirlenip görsek. Hormatly halkymyz, haçana çenli dowam eder bu zatlar? Geliň, her kim özüne sorag bersin, haçana çenli çydamaly? Ýakynlaryňyz, çagalaryňyz size gadyrly dälmi? Öz çagaňyzy gujagyňyza alyp gijesine ýatmagyňyz bir. Mynasyp däl mana türke geldik pul işledik öýe goýberip otyrys boldy dünýäniň gyzygy dünýäniň keýpi hemme nämäsi şo bilen bitýämi a çagalar o ýerde nähili ulalyp otyr sorag berip görmediňizmi ejeden kakadan uzakda terbiýesi iýip içgisi özüni alyp barşy medeniýeti terbiýesi gyzyklanmadyňyzmy diňe pul işlemeli pul goýbermeli şo bilen borjum bitdi diýip düşünýäňizmi. Eger oň ýaly pikir edýän bolsaňyz gaty ýalňyşýaňyz, hormatly watandaşlar. Bu gün birinji iýun Bütindünýä çagalar gününde ähli halklar baýramçylyk bellese, daşary ýurtlarda işläp ýören ene-atalar näme bellemeli? Aýraçylygyny bellemelimi? Ýa, Äý, näme bolsa ýüzüm gara, gözüm gara, näme bolsa şol bolsun diýip, binamyslyk donuny giýip, o bizem baýram bellemelimi? Ýok, ony wyždany bar adam edip bilmez. Asla edip bilmez. Hormatly watandaşlar, oýlanalyň, pikirleneliň. Ýene bir şo soragy ýene gaýtalap aýt, haçana çenli biz çydamaly?